Apwoyo rii wunu lutwa, tin amito anywak wunu kit me gwoko gweno ma pud tino ci abito kati abita ka lok kit me yubo ot gweno, ka dong wayubo ot gweno dong otum-mu weng dong wakelo gweni ma dong iyeo, so gweni ma dong wakelo-ni lutino gweni ma pud kitoko gin nino acel. Miti neno en, en lutino gwok pud gidongo ki one day old chick le mono kene aduma aduma bedo ka meno so kit ma in myero igwokke lutino gweno enoni wek pe mo keken oto wa nyige ni tic ineno ange ka awaco ka man jo mukene bene tamo ni gin eni pe timme Yecu loko calo obio balo abala ento gin itime lawany larre keken myero ibed ki diro ne moni manok ma in ki diro bene pe gin mo dok tek tutwal ye ento myero inge aye jo mukene itemo bene gingeyo ento pe gitye keto ne bene i tic ma nongo iromo ngeyo gin moni bene pe iketo i tic into practice neno weng. So ka ingeyo ci iketo bedo calo in kong obedo ineno vidio na enini in lagwok kwena moni matye i kin gang kenyo ni ineno vidio na enini ci bene pe itimo gin ma awacci ni itim ci onongo bene okonyi pe ci onongo bene pe okonyi ineno so myero anywaki wun tam mo manok kit me gwoko gweno ma nongo Ki igamo gweni miya acel, igwoko miya acel gidongo weng, ki igamo nyige miya aryo gidongo weng bot pe to dikone tye. Ento keken gwaki ka oto ci aneno keken bedo pi caro tic pa wan dano. Labolle ti mito keto cam agwana in ikete i wi gweno dio en eno caroni ineno iti mito keto lamat pi gweno. Omako maraco obuto ki ci opoto ci ogoyo gweno tap cwit gweni pud tino tye toko cut en meno caro ni ka itimo kameno ci gine pe wacci ni pe tiyo en aye wacci me diro wek pe ni kodi two omako nyo kodi ni gweno ool mada pien gweni ni a ki ka mabor tutwal gweni ca keken ringo nino aryo iyo wek o i fam pa mangaro moni ni ci dong gio ma guol ma ka pe tiyo en ki diro ma iwacci ni. gito, gito matek bene ci dong atye ka tiyo loss iwil wila tek ka dok tek to it nongo pe tiyo ci me anyutti odiyo ni manonok wek gweni pe dong oto so gweni ni ka pud oa oa icako acaka ki yubbe kong me acel wakati dong kubeddo iyubo dong brooder nio dong kong bikelo lutino gweno dong tye ready lite ci dong iyubo weny i disinfecting oo iyubo agulu me maco weny dong iyubo oo iyubo gin green card ma tye ready ci kuro gweno akura dong ka dong gweno cok o wa labol odong dakika pien in ibedo ka kubbe ki joni yo a wun dong o kwedni a wan kombeddi cawa acel from now ni wa o boti kenyo ci in dong i taiming cawa acel from now waketo dong obed dakika pyera adek pyera aryo wek ca rom imoko mac i ot gweno Pien gweni tino, ineno ka ineno gweno ma toko eni-ni, lutino gweno man ma nongo toko eni, migi gweno ma nongo obuto bene tongo toko-ni, ineno min gweno ka otoko bedo nino acel otwic pe kato wa woko, nongo pud lutino gweno gigoro, itgi pud yom pe giromo wot, gimito lyeto moni-ni pwodi, ento weko min gweno ka otoko bedo nino acel twic labongo kato woko, kato wa orwone. nyo dong olo lyeto moni ma mit dok omiyo ki lutino gweno tyengi dong bene ojing dong giromo wot dong kato weko dong cako pitogi dong cako gwokogi co in bene ka gin tye ka bino lyeto moni tye myero iyub ma dong ocon ot obed muru muru pe dong obed ngic tutwal ma nongo koyo neko gweni so ka dong dong dakika pyeradek pyeraryo mok maco ket mac i agulu en aye gweno oo ni ot gweno weny muru muru keken diyo namba acel enu ngico rac ki lutino gweno ni in ito calo omegigi dong megi ka myero omgi peke in aye dong imegigi myero iumgi o ni piny ket mac pe dok pe malyet ma wanga ki wanga. labol ka gweni ka gweni oguro kacel nyuto pe ngic ka gweni oketo ata nyuto ni lyet mac tye maber abera ka dong iyubo gine dong ikelo gweni dong bino ka dong gweni obino gweni oo ma guol gin onongo gweni to ni gweni oo ma guol ma guol kec bene tye ka nekogi cam bene nongo kingeyo cam peke en aye kun cam tye. In dong irubo glucose oo, irubo gin ma kilwongo ni glucovit, glucovit enoni miyo ni ki kero i wi oyot, aya glucovit eni irubo ki chick formula, chick formula enoni icato iye kama kicato iye jami pa yadi pa gweni, yadi ot lee. Ka pe wucato jami pa lee icito inongo kunu, guloko avit ki dong cik fomula enoni, in irubogi woko kacel ci iketo kenyu. Aya, ka dong gweno oo, pol kare gwe ni oo ma guol, mano bene pe gingeyo pii tye kwene, ki cam kwene, ci in iromo rupo pii bene iketo kenyu, gweno romo bedo dok kadi cawa aryo adek. nyo makato bene ma pe gumato wa pii nongo luwa pien pe gingeyo diro namba acel ka gweno oo tap mak ting latin gweno acel ket dogi i pii ni ka iketo wumato bene in en bene itye ka mato ne kadi itye ka neno kwede eni ni nen kadi itye ka nyutte kong eni ni itye ka neno eni kadi nyuto kwede eni ni yes itingo gweno iketo i dringa mato ka omato icibo piny dok itingo gweno acel dok iketo. imato dek iketo piny dek icito ikona ibute tung kwede dek itingo gweno moni mapat dek iketo enoni itye ka nyutigi ni pi en pien ka pe atimo ka meno gwer romo bedo keken pi cawa abic nyo kec mito nekogi o pe ginge ni gin acama tye pien in pe inyutigi ka dong mo dong dong com meniwu pi dong en kare So mogo kine ki niang ni we cawa obici we en mukene ma dong gitimo agor mada gicako mere to pienn en dong pe bete gicako mere me to ento ka inyuto kacel aryo adek gin ka gucito luwotgi mukene dong neno wu gin acama en dong lutuwa. Gin dong pe gicako loko ko luwodigi. En acel me nyuto ni dong pe dong binyute dong bicito kene mato dok bebe dok mato lawote ni me ngete neno wu pi dong en dong bicito mato ipo ni gweni weng dong giti cam pe ni itimo weny pe ni itimo kom gweni weny itimo manonok me nyutigi yo ni oo gin acama en.

Gin weng dong gicako maa, gicako cam. Meno dino namba acel eno. Aya, ka dong itimo kit enoni, meno nongo i saving gwenini. Me aryo, gin itimo en aye ka gweni pud oo, myero iter ite iwiny koko pa gweno. Koko pa gweno maber-re tye ki koko pa gweno maracce tye, lutino gwenini. Calo koko ma acel eni ma itye ka winyo ne eni ni itye ka winyo kit ma gweno kok kwede gweno ka kok ma dwong lamal labolle bene ka ineno migi gweni wa eni me kin gang ma taun gweno mo ma gwoko eni wa kadi in itye ki min gweno mubuto i wi tonge otoko aya ka otoko wakito i mine ocito. Ci oweko latin odong angec kany, latin opo apoa ni mine pe dong ka ngete, kit ma en kok kwede ki dwon lamal nyuto anyuta ni gin mo marac tye, mine ringo dugo cut gamo, ka mine ogamo dong gicako wot cito kacel me nyuto ni en dongo, mine tye kwene? tye koko tye nyo ka ma mine tye iye, en aye geno eni ma wakele bene gibedo ka meno. Ka in ikelogi, kokogi moni eni ma biwinyo me acel eni-ni, jami aye gitye ka kok kwede, nyuto ni gin mo orac aidha ot dok ngic okato, nen yo, obedo tic pa in me neno ngo marac, pii pe, gin acama gwok pe, gwok ot ngic okato, lyetone, in aye ineno ki diro ni co oo weko ni en gwok ayub oo ci ite yubbe ni ocut, ka iyubo icut.

gitye maber peko mo pe yomcwiny tye gin ma diyo gi pe jami weng tye maber nongo koko ne bedo lapiny gin me koko dwon gi bedo lapiny nongo igi yom gitye mako mere cam peko mo pe ka ingeyo kite enoni obukunyi niang peko tye ka kwene ci iyubo yot pien igwinyo itino pud ba. Wi litino tino mo ma ka en i mistake matidi me timo pap pe tye loss otono in itye loss ineno meno gin amyero iket i tic ki dong me adeki ma dong pire tek bene myero itim en aye ni winy ni gia ki ka mabor nongo guol kec bene dong tye ka nekogi mukene bene gitoko ma dong bino ma goro bene kicito bene tye. So ber ka iyubo brooder obedo aryo ka gwoko gwe matino tye aryo acel pa gweni ma tye normal ma nongo komgi yot giringo gico maber en ma dok kitimo goro adadadadani itingogi o itwalogi i ot ka mapat lugoro bedo ka kengi ka gorogi ka iyubo ka ma lugoro bedo ka kengi Room gi dok tye pat ka ma pe iromo camme itingo iketo ka ma cam tye iye ka ma pe iromo mato pii ni itingo iketo iye pii imato ka itimo kit eno ni lugoro bino ka gorogi ngat mo ma obiringo nyongo lagoro pe peke paka gicako jing mo mot. Kine me nino aryo adek angwen nongo gujingo mujinge ma ineno dong ngweco maber dong cok ojingo ikwanye ki lugoro icwalo i kin jo ma tego dong opape i kingi kunu lugoro ki weko obedo kadi cabit en kong obed ojing ka itimo ka meno doko kur loyo ento ka iketo lagoro i kin otegu gweno pe obedo calo wan dano. ma paro pi lawote a i eni ni wek akony ma eni kala en bene tye i wi lawote kenyo nyono anyona pe paro itye neno co kadi ma gore obedo i kin wa tekwaro bedo ka nyonone oo nyo bedo ka pye i wi toto en aye ikwanyo iketo cen jingo pe to in aye myero itim ka meno ka itimo ka meno ci jingo ci ojing dong ikobo lacen nge nino angwen mo cito cabit ci ojing ci dong itere ki luwiligi Pien cawa kwo ci lapor oto dye man aye ci atimo ka meno during brooding in gwoko gin ma atingo anyige ce pud guto and te kare eno ni en aye gweni dong to marac loyo weng ka dong ikato iketo gweno igwoko pi dwe acel ma pud oto ka lakwena oto inge dwe acel en dong caro ni. Myero pe oto myero igwok maber pe kome lit iminigi yat anyai pe omaki en obedo tic pa in dano meno aye gin ma anywak ki dul otin an apwoyo matek tutwal me bino kany wek wanywek tam kacel ka imito medo bene gin mo aye iromo commenting i comment section kenyo like.